ġdid u hija, imma imma fi żmienu kien jagħmel ħafna. Le, il-gest aħna ma nafuh xejn li ma nafux. Jien ma tantx laqqas, però illum għalhekk qed għajna ħalli nsiru nafuh, nsiru nafuh aħjar. Isma' dal-persuna għamel wheelies, stoppies, bi speeds elevati ħanieħdu hekk tajjeb Qabeż xi 21 persuna wkoll bir-rota fi żmienu. Ma' BBMX.
Fil-każ tiegħek kieku kellek xi 40 pukka kont taqbeż 40. Peress li tieħu inqas spazju. Tajjeb. Mhux hekk lura. Le, inqas, inqas. Għaxra tikteb.
Għaxra, mhux 40. Ħabba żaqna.
All right, all right. U nemmen, nemmen jien li maż-żmien Hemm ċans li kiser xi world record u dak iż-żmien ma kienx hemm ma kienx hemm is-social media eh, u forsi ħadd ma jafs. Le għandu ħafna xi jgħid milli tkellimna ftit qabel il-programm għandu għandu naqra materjal tajjeb. Ġifieri nilqgħu magħna lil Jamie. Ejja, ftakar, ftakar, dak jinsa, jinsa.
U smajt, u naf li Jamie, xan daħlu btijaj Jamie. Għandi mi Jamie? Xej.
Jamie,

Isma, nibdew bl-isponsors qabel nibdew ma' Jamie. Mela, mela, nibdew bl-isponsors. Għalli mbagħad intuk. em, eh, Il-ħin li tispjega. Eżatt, eżatt.
Konta mhux tispjega, m'għandux jispjega, jirrikonta jrid. Mela, eh, nirringrazzjaw il-Gordon Moto Center li jtina l-post fejn nirrikordjaw dal-podcast. Eżatt.
Sign World, tajjeb tal tal eh, is-sign cool li għandna hemmhekk. M'hemmx tagħmel, hi, m'hemmx tagħmel. Qiegħed għas-sajn li għandna hemmhekk. Nirringrazzjaw il-Lalan Homemade Malta li għamlilna naqra coasters, għamlilli l-bus fl-aħħar. Eżatt, għandna l-keychain. Fottiju li Konrad. Imma biex tkunu tafu nafu li tal-pukka, tkun tista' tfa' nuċċali hemm biex jara. Għax inti biex tkun taf dak il-nuċċali jilbsu biex ma jarax.

Il-717 Barber Shop. Eżatt. Illum biex tkunu tafu, ma mhux qed tarawna hekk. Illum qed tarawni iktar koroh mis-soltu. Illum ara, ma qdinix 717 il-barbier. Miskien għandu. Kellu naqra issue ħafifa, tajjeb. Kellu naqra problema, insomma, u eħe, u ma setax jaqdina, miskien, jiddispjaċih. Imma mhux qed tarawna hekk bil-leħja b'xena. Insomma xogħol. U dan do, għaw tibda minn Griezmann bil-leħja, għax hekk dak dwar xena. Ma qdinix illu qed il-ġimgħa. Kien hemm raġuni, kien hemm raġuni. Validi.
U nsellmu l-lum minn hawn il-Daniel. Daniel, keep it up, u nirringrazzjaw il-Daniel ta' 717.
Go and fun, jiena ftaħt diġa, għax inxift ngħid diġa. Eh, Insellmu lil Sergio minn hawn, għandna bżonn naqbus wara ġurnata xogħol. Eżatt. U tal-aħħar id-The Burgers li għadu kemm ġie issa u ġabilna naqra ikel frisk tal-ġendi ma nafx x'inhi, naħseb hekk ħaniklu għada ma niġu x-xogħol. Ej, għandna xi chicken fillet hemm, hemmhekk għandna Eh, parmigian, għanna blue cheese. Eh, u l-lum bid-dezerta u kol tajjef eh, bin-nutella. Nirringrazzjaw id diberger sal-fgura u l-belt.
Jamie, Jamie, minu Jamie? Għal minn ma jafekx. Dej bil-BMX u. Meta kelli 13-il sena. Bħal bħal ħafna nies, Bħal naħseb ħafna nies. bdew bdew bir-rota dak iż-żmien. 12-il sena, le, eh, xi 11-il sena kelli, u 12-il sena ħa kont dejna St. Andrew ma' Johnny Zammit. Il-ħbieb li kelli dak iż-żmien spiċċajna ħbieb kollha, bqajna sal-lum u llum għadna fl-istess ħin Ta- intelqu jew xi Tajjeb, ħaġa. toġo- xi toġobni, ħaġa jiena toġobni.
Tal-ġen, tal-ġen. Li- Li taf li jisma ċirku em, għadu Le, le, hemm, le. għadu hemm. Johnny Zammit tal-BMX, jiġifieri kien għaqqadna kollha, kien żammna vera n-najn nittrenjaw. U ta' tlettax-il sena konna morna ħadna kien ħadna fl-Għażel Ħmistax ħadna l-Ingilterra. Konna ħadna pjaċir ħafna u vera esperjenza għalina dak it-tlettax-il sena. Mhux hekk ta' tlettax-il sena. Kull rampa daqs dinja niftakar tlubajt naqbeż tnej Damdamt, imma mbagħad fl-aħħar kien irnexxielna. Ġifieri le, ħadna kellna esperjenza. Esperjenza. Esperjenza sabiħa u ta' 13 sena dejna nippuxxjaw, dejjem nittrenjaw, nittrenjaw kont nisar id-dar, nagħmel il-homework, gas down, train. Rota, rota. Rota, rota biss. Ta' 16 sena bħal ġennen tajt issa daqt il-liċenzja għandi Isma' nsaqsik ħaġa, dak iż-żmien x'kien nemmen li l-familjari ma kinux jafu li tippuxja forsi daqshekk u tipprova ċertu stunts? Le, f'għan il-verità missieri kien jgħinni, kien jissap, kien jaf x'qed nagħmel. Anzi, all right, tajjeb ħafna. U ommi dejjem immur intellaq tgħidli suq bil-mod u missieri dejjem kien, jiġi ħdejja j-, ma kienx jgħidli ppuxja, imma kien dejjem hemmhekk jissappurtjani. Tajjeb, li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Anke ommi tgħid ġifieri, imma kienet dejjem tinkwieta. Qawwi, imma dik normali, dik normali. Għax imbagħad qbadna nagħmlu l-istunts bil-BMX ta' xi erbatax, ħmistax, sittax-il sena kont naqbeż wieħed u għoxrin ruħ bla rampa.
Meta tgħid 21 ruħ bla rampa, ġifieri bunny hop. Speed? Speed eħebba u batal u tiġbed ir-rota. U tiġbed ir-rota.
21 people.
21 ruħ. Mingħajr rampa qed ngħidu. Ħafna. U darba l-ħamrun konna minna maratona ta' 48 hour cycling jinbidlu n-nies imma 48 hours għal xi tfal b'xi diżabilitajiet u kont biss 18 rota ħlej xulxin Tliet pjatti ma' xulxin, kollha bla rampa. Bla rampa. Niftakar helikopter, kien hemm il-helikopter dak iż-żmien qed nitkellem 94, 92. Xejn. Ġifieri xi ħaġa kbira kienet. Xi ħaġa kbira ħafna, mhux hekk? U mbagħad għamilna show illi vera kienet tajba ħafna. Nirringrazzja l-Johnny għax vera żammna in line, ha, kien. Dak kien. Isma', u kif kienet il-komunità dak iż-żmien? Nimmaġina. Kulħadd kien jgħin, kulħadd kien. Kien magħqud. ma kenniex dak il-ċuċati li hawn illum sa ċertu punt. Id-drama, id-drama, jgħid jagħmel dan, jikkrea d-drama. Kemm niftakar Alex, Matthew, Victor, Andrew, Pawlu, konna nintaqgħu dejjem it-trek u kulħadd kien jaqbad sappun jew fis jew nagħmlu rampa nivvintaw dejjem ngħinu l-ġoni biex ikonna rampi aħjar. Mbagħad tiftakar kienu ġew minn barra kien ġie Simon Debron, Rob Seward, kienu ġabu Half Pipe, kienu għamlu Half Pipe, kienu sponserjawn ikun jew Coke jew Pepsi ma nafx nixtieq li waħda. Mbagħad kienet baqgħet it-track u bqajna nużawha. Konna nixtieq nillandja 540 fuqha xan xeba droppings, sitt piedi ajru, tal-ġenna. Titla, iddur dawra, u nofs, u terġa tillandja. Istja.

Li anka l-lum il-ġurnata, fil-sens isma, għalla eh, volja. Jien ma nettandux dal-event, saħna ġifiri jista jkolli jisir. Yes, illo xiexu definitely. Għaw min, għaw min ibelħek bil-rota. Eh, ġifiri.
Eżatt, għalek. Emma xorta, u kem kellek zminet tajt inti? Kem kellna 14, 16?
Ġi tajt 19, xiex sena? Jien 26, 50 sena l-ġimma l-oħra. Belated birthday, mela, belated birthday. Sama, mux il-bot minni. Minni kun għal-bot.
Insomma, u ejja, mux il-bot ħafna ta' biex jien. Għan il-ħek u kol ta' dejjem jek paħaj, ma għan il-ħek, għan il-ħek, għan il-ħek. Umbat. Spara, spara.
Kien hawn dawk is-suppliers tar-roti. Yes, imma konna nixxu ħafna mill-Ingilterra dak iż-żmien kienu jġibu kien jiġi wieħed Dave Buckinger kien jismu. Naħseb li illum ma kellix kif nixjih dak iż-żmien. U xorta minn fuq xi katalogs u hekk. Katalogs u
konna nċemplulu għax kont meta konna morna ntelqu slaw l-Ingilterra. Kellna contact ma' dal-bniedem u baqa' jissapportjana Malta bi kull ma rridu. Niftakar. Ma nimmaġinax li kien ħafna ħwienet bħal Le, le, le, żill u internet u hekk. Kien hawn erba' tar-roti imma ħadd ma kien jagħmel

Daqqiet ta' ġol-frame għala kemm. Jiena jiena s'issa għadha ma daħlitx hundred percent ġo fija meta nara prezz ta' ta' rota u prezz ta' mutur li huma ndaqs jew ir-rota tiswi iktar mill-mutur. S'issa għadha ma ma daħlitx ġo fija. U jien niċċassa wkoll għax kif kif rajna u tkellimna ma' Zio hekk, rota rota e-bikes bħalissa mountain bike, 7,000, 8,000 ewro. normali. Grand fuqa xorta tu xaħġa fuqa. Eh, eh, eh, dik dik dik Ejnuna, ejnuna imma tajba li bajk tajba. Isma imma kull tur u tagħmel exercise xi noħroġ kultant noħroġ mazzi. All right.
Oh, amazing, go. Ma kullħat kullħat dak kien jajjarna kif ġibna jibaj kullħat intom mażżinin intom mażżinin għantezin un bat qabadu xtara waħda u ta' ġifieri biex jitgħażżel biex imma le ma jaqdef ħafna u ma jaqafx jużax. Għax qed jaf, kienu mur enduro issa għax ma jifhimniex aħna naqra. Ħa nixxi mutur ħalli ma mmurx enduro. Qed immur enduro b'mutur itqal, irid jiġġieled naqra iktar miegħu forsi, skuża. Tajjeb, però enduro għadu hemm. Le, tajjeb hu, tajjeb hu. Issa, qed isir ħajjarna.

Ila approvajta biċċatlek. Eh, le, tal-ġennu.
Tal-bliet.
Amazing.
Dik tela ma jgitni xejn. Issa naraw.
Ma flok tamel 20 km, ma ta' tamel 50. Eżatt, eżatt. Tikkaveri aktar distanza. Of the day, ħat id-bazwar inti. Eh, mux ek, da' sekk, eżatt. U għek jgħidu, minn tempju mdot mata,

Umbat, nemmen li għaddit il-fazi tar-roħat ta' jew jew zammejt xorta. Sena ta' 16 sena konna t-nġat narħarsu niffollow jew l-muturi. Isma tista tgħidilna jekk kont issuq diġa ta' 16 sena, kull persuna li ġiet qablek kollha saqu bla liċenzja. Dak iż-żmien kien żmien differenti. Naħseb illi Ta' 13 konna nsuq il-mutur. Ma konniex nsuq il-fitri. Mux ek, mux ek, konna nsuq diġa. Konna ġanna, naħseb kolla konna ġeffissat il-mutur. Għax min kien naqri kbar minna kien xtara l-mutur. Allura, allura, dejjem ikollok il-bniedem li inti ħajwa għarek u tajjek.
Tħarjek sar 600 kien ħarġ dak iż-żmien tal-Genitrek. Mor dawra bih fi trek, il-lallu, tħoss dak il-feeling. Pero tgħidlix li bħal ħaddieħor inti l-ewwel mutur tiegħek inti waj. Twaj, u wheelies, il-fazi tal-wheelies. Mela, fazi tal-wheelies mux bil-waj, pero twaj, fazi tal-wheelies kienu naħseb bil-Peugeot Tracker.

Mhux hekk? Kont ixjieħ 150 lira ħafif dak iż-żmien.
Ħafif, tirranġah reliable ħafna, tirranġah biex trid għax gażan dak iż-żmien kien ikollu kollox parts u kollox kien irħas tiegħu. Mhux hekk, mhux hekk. Allura taqbad tiwaj. Tiwaj. Daqtejn. Ħalli għallu li nkont bil-conditions ġeraf fuq.
Isma', ħankun onest miegħek ukoll kif qed tizzi. Qatt ma kont qed tielu, però fil-podcast qed tielu. Għedt l-ewwel darba kont għedtlu. Kont bdejt enduro, kont għalaj ċeba ma flaħtx iktar, u xħin rajt it-C, J, bniedem daqshekk fuq dawk is-suspensions magħluqin dal-KTM qed ibati, għedt ejja, hawn ħa nieħu nifs hemm xi ħadd li ħa Bil-kontra. Mutur. Pero l-ewwel darba li rajt il-Jamie wkoll, illum rajtu wara ħafna żmien, għedtlu inti tlift nofs Jamie wkoll. Meta rajtu l-għol darba kien kien iktar. Xorta big guy, ġejni jetem misfel biex ilaħħaq mal-bokka, pero jekk iqum bil-wiefa joħroġ barra mill-kamera xorta. Pero kien fih tifel, pero x'kien rajtu qed tisma'. Xejn, kien livell Iktar mitzi, bil-mutur, għabat il-KTM dal-450 tela, bazi, et. Bizzelli għanna. Imma, ta' tinkun onest, tajje, pero et sta, u għarraj ġejmi għandu kontrol sew tal-mutur. Mill-rajna ħem, il-kontrol sew. Ġali għalina daw tar-roti jrid ikollok fucking kontroll sew. Mhux hekk, mhux hekk.
Però ħafna nies semmewna l-wheelies. Tajjeb. Però Jamie diletta kien dilettant ta' affarijiet oħra barra l-wili sem l-stopis u koll. Mela, niftaħ naqlek tal Mela, l-ewwel darba dak li kont ċajt ibda dal-400 u dal-mutur ma kontx nħossu jiġri u vera kont nħossu. Għax kelli CRM 250 dak iż-żmien li konna marru. Orrejt u stroke.
Two stroke dak kien jiġri u ser jilef żgħar ferħan li bla saħħa. U niftakar kien hemm fire blade għal beħ, dak iż-żmien għamilt biex ħa nixtri l-fire blade, ħa nixtri l-fire blade. Kienet ċemplet ommi biex ma nixtrihx, ġifieri, provaj waffqithom, mbagħad ikkonvinċejtha billi ma nużajx ngħid lil missieri. U kont xtejt għall-fire blade, u kont tlajt niftakar morna dawra nippruvawh. Bil-mod fi triqek, kont ma' Michael Albanozza niftakar dak iż-żmien. Ieħor pajjun ieħor bil-muturi. U għattu da, għattu da, bulli dan kollu. Ħalfar kien magħluq kien hemm xi ħadd biss kien qed jekk insu ġewwa tħall tagħmel twili. Għattillah lu da vera jiżi bih da. Bir-rota ġed taqdef. Iżomm xi brejk ta' wara biex ma taqa'. Għadda għadd vera faċli. U mill-ewwel hekk qisu nofs ħalfar. Tillallu.

Kont Il-power huwa differenti. Il-Fire Blade u Umbat u l-Hirsch Broke Loose għax umbat bdejt nagħmel wili fil-kwarta mil kont nidħol 130 mil fis-sija kwili fil-kwarta mil. Mil, mil,
ma nafx. Mil fis-sija. 180 ma nafx, 190 kilometru wili. Tu ten naħseb.
Morret. Tu tenwili.
Tu tenwili. Umbat, umbat, umbat. Għazet nimmaġina. Umbat, umbat niftaħ. Għaxinku fuq il-motorway jena.
Umbat niftaħ kem xaħat kellu Blackbird erba u kien għalli għalli tista suq u nintelaw darba tul il-ġimma. Għatlu mela, jien kont għajt nħalfar, biex nsuq dal-mutu.

U waqfqet hemm. Mbagħad kont qed nagħmel naqar research biex nara. Gary Rothwell kien dak iż-żmien kellu 163 miles an hour wheelie. Għadda naħseb, tellibulu r-rekord.
Mhux hekk? Qatt jien. U kien hemm xi ħadd ta' Jabuża t'Erba' u Ħal-Far. Għadtlu ħa nippruvawh, u ppruvajnieh. X'ismu? U kont ħadt 168 miles an hour fil-finish. Mela, imma ġiex inġibu l-Guinness Books of Records dak iż-żmien kienet ħafna flus u ma sajx naffordi għal ngħid Biex biex tapplika biex tapplika għalija. Għax ir-rekord kien 163 u mbagħad bistu 168 kont bil-ħajbuża terba u mbagħad kon kienu kisruh xi 170 ftit snin ilu U mbagħad issa kien hemm ħesil għax kienu xi ħadd kien għaddihom xi 180 imma beda jaqtaw kważi fil-finish. Meta jgħaddi l-lajn biss biex jibda mhux il-mor. Sew kien qalu ma nafx hekk hux eżatt ma tgħaddix. Mela. Biex inti għamiltu 100 kemm tħallt? 168 miles. Miles. Miles. Alright. Ma ma.
Malta qas YouTube jgħid Malta. Isma' u dak iż-żmien ma kienx hemm YouTube, ma kienx hemm tutorials kif kont titrenja inti.
Le, ma tkamlex il-ta' naħseb il-motur. Wara r-rota dak il- Eh, ma ma naqra t-trip, ovvjament trid u fis-sens isma' Għal Pawlu taf, u inti Pawlu tajb ħafna bir-rota. U mill-ewwel qabad il-motur mar tajjeb ukoll, ħafna minna u kulħadd Victor, Victor, insemmi l-Victor, l-Andrew, kulħadd hu li Victor, Victor ta' Bajada.
Għaldiert?
Mhux Le, le, le, le. Victor Bajada.
Ieħor. Alexandru Fournier, Matthew, kollha kemm huma, u kollha konna klikkalli. Kulħadd qabdu bir-roti, mbagħad kulħadd fil-mulej, kulħadd daqshekk. Il-transazzjoni kienet faċli, iktar faċli ovvja. U aħna li meta inti tkun bir-rota, mhux ħad tkun faċli, ma tkun iktar faċli milli għandek għandek solid base u diġà. Għandek iktar kontroll fuq il-motur. U inti meta taf tagħmel wili bil-brejk ta' wara, it's very easy. Għax kif ħata għalura kif għasna għal-break nizzel muġa mill-ewel. Eżat. Ewa ma taħtfux għax jistabtu, dik xie kont xefer tajba.
Toqgħodx taħseb fuq dawn l-affarijiet fuq kazza. Le, le, darba kellem ħatam. Għax Richard ta' fuq, intom mela, mela, mela, Richard kien hawn qablek, kien hawn qablek. Kien qalli qalli għandi żetek, qalli żetek stand diffiċli kienu qalu li qalli ħudu, qalli mur provaħ.

Iktar il-qoddim fl-iskript. Eh, però l-ġej mi kont se nsaqsijielu, m'hemm xejn ħażin fiha, kemm il-darba tkissirt, ma nafx. Mm, touch wood. Kont tossa.
Legament darba saqajja. Imma xej gra, mhux daqs Richard, għax Richard isu. Richard kien. Borza għabat.
Ħobb jissawet. Għajdu għak slim u dak tar-rota, ta' Mhux hekk. Jidħol 168 miles. Ma ħanajlek ukoll illi. Ġifieri. It comes natural ta' naħseb naqra li wara r-rota. Ħafna għax imbagħad jekk anke l-oħrajn li kienu qabdu l-mutur l-istess mutur li kelli jien naħseb kienu jmorru tajjeb ukoll. Kienu jmorru tajjeb ukoll. Għax ngħid illi ma mbagħad niftakar darba kont rajt xi ħadd l-Ingilterra jagħmel par żarbun tat-titanium. Eh, di interessanti, di, di.
U kien hemm xi ħadd ħabib tiegħi li kien jaħdem it-titanium u għalli aħna mill-akbar żarbun ta' tlhom il-uli pliż għatlu nipprovaw għaxlu. Kont għajt għal-far insomma. U kont provajta ma' Sandro, Sandro kont ngħidulu, nafx taflu tiftakruħx. U għatlu suq il-motor, tlu ħana biżlek wara, tlu ħana raw xiġri. Iħu suq il-motor, u ħana għal-far ġewwa fit-trek, bizt wara, għatlu għarrejt. U l-ħira u tlaqtu mill-mudur. U hemm l-iżbar żballa. Mhux hekk. Għax hu meta tieqaf, jibda tieħlu. U spiċċajt jiġri ma waqgħajtx. Anzi.
U mbagħad għad sa nagħmilha waħdi. U kont żidt l-idle tal-mutur, qbistlu, xi 63 miles jew 65 miles an hour xi ħaġa hekk, taqbiżlu. U inti tikkontrolla l-mutur kif taqilbu l-hemm u l-hawn. Zommu tiskija wara. Mux kan jinta faxadu għaddej fuq il-ger bil-gas. Fort kont xie ex, dak li speed ex, 60 miles an hour. 60 miles an hour.
Għax nkella ma tistax tkun slow ħafna, xibda jahilla. Għarrit jizlu. Allora, għammek il-tarmak taħal far kien tal-Ingliżi, kollu rħam, jizlu. Għarrit, għarrit, għarrit. Għamel il-xita.

Dik kien jagħmilha dak dak l-Amerikan naħseb xi
Ġennat għalija jiena ma.
Li kien jagħmel il-stanz fuq il-muturi.
Kien evil x'min
Evil kien evil, dak kien jaqbeż. Kam qabeż xi ma nafx kemm il-xarabanga. Però dak kien ifotti għax dak bir-rampa. Ġejmi li. Ġejmi li. Imma

Subajk ma' bumper u d-dil tal Le, mhux hekk. Mbagħad illum. Mela, mela, eżatt, eżatt, eżatt.
U stoppies. Stoppies.
Għax jiena qaluli wkoll, qaluli. 180 metru kont nagħmel stoppi. Tgħid inti 180 terz. Fuq ir-rotta ta' quddiem.
Għandek stretch. Aħna ground fih kemm fih meters ground? 60. Le, le, kont nġri, eh, ħafna, kont namel kemm irid, kont namel irid. Kont kemm tella fil kemm tajjeb ma tajjeb. Eh, biex eh, kemm tajjeb ma tajjeb, eh. U tkun fidenti li tajjeb tajjeb warta, per ġifieri mhux se jkollok tajjeb minn kulu tmur tipprova tagħmel. Tagħmel stopi.
Għax darba tlajt titla ħafna, jek titla ħafna titla attenta x'jagħmillek hekk il-moturi. U fuq motor ikbar, frem. Ah, mela, Fireblade hu. Fireblade. Xil-Fireblade huwa l-iktar motor li huwa adatta tal dalla affarijiet għandu rejk ħafna lura tal-frika ta' qudiem. Għandu handling tajjeb ħafna, però bekk per ftit. U bekk mhux tajjeb għal kwart ta' mil għax hu qasir ħafna għax ukoll bħala motor. Alright, alright.
Bħal m'għandu x'ismu, bħal m'għandu eh, bħal ma kellu Gordon u l-Fireblade. Eh, eżatt, eżatt. U motor controllable ħafna hu. Però Jamie għadu għal qalbu u jibża liħ Gordon kisru mill-ewwel. Għandek minn fejn tibda hekk, u vera.

Enduro. Naf li għandek kontroll tajjeb tal-mutur, jiġifieri xi tgħidli fuq l-enduro għax semmejna ħafna triq. Ħadna pjaċir ħafna fi żmienu, imma llum. Illum limitati ħafna. Jekk toħroġ bil-mountain bike ukoll iħarsu lejk b'ikbar. Eh, illum it-telefon l-għadu tiegħek hu ħadd joħodlok il-pjaċir ta' biex tagħmel. Mela, mela, llum kriminali aħna. Darba Valentino Rossi qal, Min ivvinta t-telefon? Qal ma nista' nagħmel xejn iktar f'ħajti. Mela, mela. Kellu raġun hu. Mela, mela.
Għax kull fejn imur.

Ma mhux dawra l-ħadd, dejjem l-istess, minn hawn għaċ-Ċirkewwa, minn hawn għax-Xemxija, dejjem l-istess, dejjem l-istess ħaġa. L-annanas għalija viċin, tgħid taħarbu jumejn tiem. Mhux hekk. Mela, saqsijielu dik li kont ħassaqsi. Diħan saqsiħex, din interessatni ħafna jiena, din 1998 sponsorship tal-Honda. Kif konna tellaqna ħalfar? U kont erbaħt xi tellieqa. U kien batalija, Sur Zammit ta' tal-Karistu dak iż-żmien, qalli we are invited to go to the Isle of Man for the fiftieth anniversary tal-Honda. Qalli u inti erbaħt? Qalli u nixtieq nixtieq intik l-opportunità u titla'. Għax illum it-Tlieta. Għatlu meta qed ngħidu nitilqu? Qalli titlaq minn Malta il-Ħamis flaxija u tasal hemm is-Sibt. Ċum bum. Ċum bum, hekk. U għehilt, Għadt il-Lallu għand il-mutur żarmat jien.
Għax bil-mutur tiegħek. All right, all right. Allura, iċċekkjajt kien hemm iż-Żebbuġ iwassalna Reggio Calabria, il-Ħamis jitlaq, naslu hemmhekk il-Ġimgħa filgħodu u fis-Sibt fl-Erbgħa rrid inkun naqsam mal-Heysham għal għall-Isle of Man. Li ta' l-Ingilterra fuq nett, u jien laqqas ħsibt fuq il-mappa fejn qiegħda l-Isle of Man, fil-fatt li għamilt l-Ingilterra, imbagħad naqsam u nibqa' tiela. Kont semmejt ċempilt li sieħbi Ġanni Coppola. ħabib tiegħi u kapaċi ħafna kien jiena nisprejja hekk fil-mutur. Għalli għatlu ġan, għatlu ejjien, għatlu għalli ġej ġej għalli ħajna ħallif. Li għamilna l-mutur, biex dan il-provaw ħana ħna sejrin l-vapur. U kien tela mi ċertu għedin. Ħabib tiegħi ħafna, vera nice guy, maħħux nafu sew, ma sirt nafu sew, meta tlaqna fuq it-trip. Kien jaħdem ma kajsu dak iż-żmien. U tlaqna l-Isle of Man. U tlaqna straħna ftit Milan, ftit żgħira Milan. Inti ma, qed, qed nifhmek sew, inti tlaqt bil-mutur? Bil-mutur minn Reggio Calabria. Imma inti so, bil, mhux f'container il-mutur? Le, x'container?
Le, le, le, le. Is, il-Ħamis flaxija tlaqna fl-Erbgħa. Bil-Fireblade? Bil-Fireblade.
U mbagħad fi xi s-sitta ta' filgħodu wasalna Reggio.

Inċekċek snieni, il-ħelmiet hekk, u tikdem irsienek kollu l-ġnubijiet kollha bżieżaq, blisters. Kont ninżgħu l-kalzetti, nsaħħhom mal-exhaust u nerġa' nilbishom biex tħossok dik id-dehxa. Qed ngħidlek, nidħol konna fil-pumping, ninżgħu l-ingwanti, ndaħħilhom fil-microwave, taf li jkollhom il-microwave. Insaħħhom u nerġa' nilbishom u tħoss dik in-naqa' dehx. Hawn kollox bl-ilma. Somma, mbagħad kont samna minn Dover għal Calais. Niftakar ċempet lil missieri għatlu għatlu biex l erba ta' filgħodu għatlu biex ngħidlek li wasalna Dover, għatlu daħli Dover. Kif jista' jkun wasal Dover? Għalli kif jista' jkun? 36 hours donnu tal-għajn. Minn Malta sal Isle of Man. Straight. Minnhom kont għaddej. Minnhom kont għaddej. Kif kontu muturi inti? Jiena u ieħor.
U l-mossa l-idea kienet hekk, u kellu CB 750. L-armatur kien jara 140 mil. Kien jidħol il-pompa. Jimla, jitlaq, nidħol warajh nimla jien, kelli credit card tal-sponsor tagħna, nħallas u nitlaq warajh u dejjem qed nilħu, oh, dejjem qed nilħu. Nerġa' wara 150 km nerħu l-pompa, jerġa' u hekk wasalna l-I Love Men. U niftakar ħin minnhom konna ġej. Ma tantx ma saħtu xejn. Le, ġistraħna xejn, mbagħad niftakar tħallna Londra, biżna Londra, telajn il-fuq. U t-tnejn sejrin daqsxejn hekk konna jienin. Jagħmlu xejn. Ħajja nistrieħu għalija, u niftakar ninżel nistrieħ fuq fejn center strip, insomma nfajna mal-art, ħadna flix kun kelli wine gums kont norbothom

Ħadt li għamilniha. Wasalna l-Isle of Man, kienet ix-xit ftit xita u kesħa, l-istess kesħa, u aħna mhux imdorrin għal dik il-kesħa. Meta, meta, meta. 1998 dak kien. Ġunju kien, xi Ġunju xi ħaġa. Ġifieri għal xitwa temmek għal xitwa. Le, mhux għax xitwa, għamillek naqra xita, normali. Xita. Oh, I love men. U wasalna l-hotel niftakar għatlu have a problem for the rooms, tara xini.

U niftakar tfut ċafa tal-mutur fejn ċafa tal-mutur qatt ma ninsejja li għattilha. Ħallejta fih istja. L-Ingilterra u da fih ċafet tal-mutur. Imma isma' moħħok wara dawk is-sijat kollha kif mutur ikun hemm fuq l-island. Xi ħaġa hekk, jekk minsejja żball xi ħaġa. Jekk minn hekk mutur ikun hemm. Mela. U msomma u tasal hemm u tara l-ġennati tan-nies jiġifieri ma tistax timmaġina jekk ngħidu aħna mġienen Mamma mia. Wieħed sploda l-mutur. Tu tu tu tu tu rev limiter. Tum pum. Wieħed ħarqu. Ħarqu. Ħarqu hemm. Tefgħu l-petrol fuq x'ismu wara spark hawn burnout. Hekk hekk imġiena. Imbagħad għandhom Saturday għandhom event ma nafx jgħidu hekk Raise Our Day xi ħaġa nsejt x'inhi u kulħadd joħroġ jistgħu l-pulizija ma jgħidulhom xejn jew jiġifieri kulħadd jista' jikkummedja u jien kont Malta mal-art Ma nżilx minn fuq il-mutur bil-wieqfa, qatt nagħmel donut, ħdibt Malta mal-art. U kien għajjat li l-pulizija, u kont għandi kemm ħadd hot dog jien, mustarda, dak iż-żmien, u l-pulizija ġie qalli come here, għedtlu what? Qalli open your mouth. Għedtlu x'swaj? Qalli breathe out. Qalli what did you eat? Għedtlu hot dog with mustard. Qalli ok, you can continue. Għedtlu why jien? Qalli to check if you're drunk or not. Ah, all right.
Għedtlu wow jien. Għedtlu insomma.
X'għamilt ħdibt Malta? Malta bit-terta wara. U għid li għet għid li u,
xini? Ma fimtix ta' terta wara? Le, fimt Malta, bid-donut.
Jienet nejt il-pulizija, kien jgħetsew drank meta kiteb Malta, ek dak dak il-kollajna.
Malajt niftakar, u l-ħar għalli u, rridu nizlu Malta dak il-tajer ta' Umbat konna morna f-section tal-Honda, unt kienem ġowi dan l-lob dak iż-żmien dak il-xizmom kolla. Kollha. Mbagħad kont mort ħadt breakfast u kien hemm Todjo Baba. Todjo Baba huwa dak il-bniedem li vvinta l-Fireblade. All right, all right. Noqgħod nitkellem miegħu. Iktar xi ħaġa għal qalbek. Interessanti.
U għadtlu għadtlu fit-2000 għadtlu nixtieq nġib mutur forsi nixtru l-mutur ġdid, insomma dak iż-żmien. Qalli now I will tell you what to do, konna bqajna naqra nkontatt u kien vera għeni.
Istja?
Esperienza la bija. Yes, soqt, imma crazy. Kun nizel 160 mil kem jara l-mutur. Jek ma dux għat tħol ġokċina. L-għura tajt li għatajt tisma. I want to get home. U kif il-feeling tal-bidjen, l-adrenalina. Isma dawk il-nis kolla, dawk il-mutur. Kont ċittu minn it-soff, u soqt għalija kont. Imma daw isuqu something else, u different level, u jisom mandom ħadd id-dar. Daqse, u tara fuq, tara fuq YouTube. Le, kifet le, isma, kifet le kien, rrid kollok bajta l-ħadid, għajn bol, sekk. Jalla kienu xmitu xitni, minn għontem jien, ġifri, yes, yes, yes.
ħatmur emmek għal-mewt, għal-mewt, għax. Ma, xinti la mort, u ma jkunu timid gbar, u tim, tim zaj, su family run team. No, ma la, ħafna timid gbar.

Bħas-sena l-oħra jaqgħad Sramitu dak bis-sidecar il-missier u t-tifel. Mela, mela, mela, mela. You know, ġifieri tara tara ħafna jieħdu it's shocking ħafna u kif tgħaddem il-finish u spiċċa tellieqa kulħadd irid. Mhux hekk, mhux hekk li jisma' għadda kollox. Imma jafu jafu x'inhu r-riskju. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Ma l-adrenalina tagħhom hawn minnu Junkie, junkie, junkie, Anzi, kif, junkie, kif junkie. ħallewha tittelli, għaw xi perikoluża immens fid-djar. It is one thing li l-ekonomija tal-pajjiż ittellagħha. Dik mhux hekk hu. Mela, Kollox fully booked, m'hemm xi eh, Da se, għax inti, għax inti vera perikoluża x'ġod djar. oh. Mela, mela, mela. Meta aħna darba u Malta minna

Ma sarx konna nieħdu pjaċir u kulħadd kien kliekek żgħar. La le, dak kien kollox ekstravaganti. Kollox kbir. Fuq skala kbira.
Jekk hemm ditta tal-ara, pereżempju, jew tal-tadak, jew tal-Nolan, whatever it is, jaqbdu jiġu, jieħdu lek il-helmet u jisserviċew lek b'xejra ġew tuwilek. Whatever it is. Kollox kbir. Kollox hekk. Kollox hekk.
T-shirts, bladdoċ, kulħadd. Tal-event, interess.
ċaġa kbira, u mhux hekk. U li dik importanti, li da tela minn Malta għal Isle of Man. U ġejt l-ura mela, 36 hours ma. 36 hours. Ħaġa kamil.
Ċigwala menna. Eh, ħafna. Kienu l-lonċjaw il-Pan European dak is-sena. L-art konna mistednin jisna tipo Manuel.

Niftakar konna dejjem xi konna dejjem saħħitna u konna Porsche dejja, dejjem saħħitna b'saħħitna. Ftit l-aħlu ma iżomm iktar ma tħalla fil-pompa nimlew. Tal-Porsche u tal-Porsche qabad li telefon waqt li għaddejjin. Telefon narax. Tal-pompa tludet was real call għalli no.

U użajt il-mutur tiegħek. Mhux hekk u tajt il-mutur tiegħi, nżilna bih u Għalhekk ma kollox sew. Somma jekk użatom bih. Li għax da hekk jaħdem, jifqalek moħħok jgħidlek isma' dal-mutur oġobni wisq, tani pjaċir, kont komdu, soq tajjeb bih vera vera tani pjaċir. Jinżalu jibiju.
Jena dak il-mutur li vera kont. Għanzi għaddu għamil ċekka dukati.
Ma tistax. Għax il-pukka, il-pukka biex kun taf, huwa jisu gambler tajjeb. Gambler. Mur il-kazino, kollu dik il-kilba jgħid isma' jiena he dgħajjef, ħajkolli mur nilgħab il-flus. Il-pukka jixtri mutur u jbiegħu. U jitlef l-istess bħal Kazino. Imma l-ħin kollu jibdel, ma tantx jistikja b'xi ħaġa waħda. Ma norbot xejn fuq qalbi.
Eżatt, eżatt.
Le, norbot. Vera, le.
Mutur tajjeb hekk tajt. Le inti l-fire blej, isma' laqas kan saqsih id-domanda kieku jkollok tażel mutur mill-muturi kollha li kellek. Laqas insaqsielek. Apparti li lajbel hu, kien tajjeb hu.

U t-teknoloġija naf li tgħin fis-safety wkoll fis-sens isma'. U ABS ħaġa oħra wkoll hu. ABS għal off-road mhux tajjeb xejn għalija. Le, dik le, dik le. Imma l-Africa Twin pereżempju joħroġ bl-ABS. U mmorru naqra x'ismu bih tħossu. Anke weħilt u dik il-ħatfa. Fiex imma l-ABS tal-ABS ma nafx. Ma nafx ċertu muturi ma jintefiex, ċertu muturi jintefgħu. Tal-Africa Twin ma jintefiex ma nafx. Ma naħsibx ta. Ma nafx, ma nafx.

Patenti mal-karozza. Jien naqbel miegħek.
Fil-fatt hawn ċertu ħanejdu mhux muturi, hawn ċertu scooters eh, manka ta' ditti renomati li l-ABS jgħid fuq qudiem biss. Għax ta' wara jekk tliftu b'xi mod ħadd iġbru. Qudiem game over. Fix-xita l-ABS jgħinek qudiem.

It-tsi, ili sitt snin nafu. U per eżempju meta mmur Sqallija, noqgħod ngħidlu tini erba' toroq tajbin u hekk. A bit rough round the edges imma tal-ġenn. Ħadd mhu perfett. Le, le, le, tal-ġenn.

anke ċertu nies oħra, taħseb li xi kultant nies li ħa nsemmu ħa ngħidulhom pijonieri issa ta' żmienek ta' qabel eċċetera forsi ma jiġux daqshekk rikonoxxuti, taf inti, llum il-ġurnata ħafna nies jipprovaw jagħmlu isma' ħa nipprova nagħmel dak ir-rekord, ħa nipprova naqbeż, ħa nipprova nagħmel wili. Però dak iż-żmien kienet Enormi, enormi. Qabel kienet illum ħafna social media. Ukoll, ukoll.
Illum, illum
xi ħadd jagħmel xi ħaġa stupida u koll. Vera, vera, vera. Imma jek tara fl-antiku kellna ħafna nis li L-istess, għandna wieħed jiġi tal-laqgħa jagħmel shows Malta, Simon Tebrin pereżempju, kien rikonoxxut.
Naħseb da Pawlu semmijunna. Eżatt. U konna rajna xi rampa mal-baħar ta' Sliema. Orrejt semmijunna. Semmijunna, orrejt, orrejt, orrejt, orrejt. Eżatt, eżatt, eżatt, kien semmijunna Pawlu, orrejt. Għalli konna nsibu support minn għandu. Mela, għalli ħafna, dak il-sawan we used to look up to, pereżempju għalli nagħmel drop in fil-half pipe. All right. Ninżel mill-half pipe minn fuq, ninżel, daqshekk, u mbagħad laqt. Mbagħad kelli naqa' guidance. Eżatt, kellek linja gwida hekk. You know, taf inti fuq il-mutur meta tikser fuq xelluk fejn titfgħu il-wejt. Eh, jiena nitfgħu fuq il-fuq xelluk fil-verità waqt li nkun qed indur. Ma jkun dejjem il-mutur l-lemin titfgħu biex idur fuq ix-xelluk. All right.
Dik waħda minn affarijiet.
Jekk għaddej bil-mod li teqleb law, inti tikser lem biex eh, tiegħek bħala
counter steering qed jgħid. Le, le, inti l-wej tiegħek inti għaddej bil-mod. Eh, Dur law, eh, ma tiksirx law. Le, le, mhux hekk, mhux hekk. Inti minn ma taf, tikser tikkalem u mbagħad tikser law. Għax tiġi natura, tiġi BMX dawk li tallimhom u mbagħad tuża l-vantaġġ kollu tal-li tallimt bil-BMX. Mbagħad jiġi l-istess, għax qed fuq ġi xroti. Fuq il-mutur. Eżatt. Però jiena meta kont inkun off-road, jekk hawn għal isfel, tajjeb, nitfa' l-weight kollu 'l hawn biex naqa' hawn, u l-mutur xorta jixbet lil isfel. Mentalment, taf int xi kont tibda jgħid ħa naqa', ħa naqa', ħa naqa', ħa naqa', boom. U xorta. Inti dejjem ġo moħħok li tħalli ftit Allowance tal-bank. Allowance, allowance, allowance, allowance. Eh, margin of error jgħidu l tajjeb. Margin of error kun ħafna. Eżatt. U jiena kont naqbad, kont naqbad il-margin bl-error b'kollox. Memx l-għamil. Hemmhekk titgħallem pukka. Meta konna, int kont ġejt li bl-error magħna jew le? Madonna ġejt darba jiena to be honest, minix, eħe, hi mhijiex as such competition. No. Pero competitions ma tantx jogħġbuni jiena. Mort darba ma' tiegħek. Ija, mort darba, mort darba. Jalla. Miegħi kon ġejt, naħseb konna marna minna l-video. Fis-sens. 2018-19, naħseb xi ħaġa. Jista' jkun, ta' jista' jkun. Kien hemm it-ewwel tappa u t-tieni tappa.
Kienet maqsuma fi tlieta naħseb meta mort jiena. Jekk ma nisir żball.
Fi tlieta. U naħseb u mill Kienu twal, ġurnata sħiħa kienet. Isma' jista' jkun qed inħawwad jista' jkun li tnejn kienet. Tnejn.
Però. Spiċċajni jekk fidlam, ġifieri.

Mhux hekk? Aħna bit-tajers li jkunu bitnaqa tappini jew hekk. Allura trid toqgħod vera u neġġ. Ħafna ħafna.
Hi esperjenza, to be honest, kienet għoġbitni però. Għaddejna fuq il-beach u konna. It's tough. Kienu tawna l-beach, kienu tawna r-ramla ta' Ragusa. Jiena naħseb naħseb ma milġ beach, le, le, le, le. Għax kienet tappa kienet il-beach niftakar. Orrejt, orrejt, aħna konna hemmhekk mal-art diġà. Diġà.

Għentu, qajjem il-mutur, irringrazzja, qedlu mela inti Malti, qalli le, li jien Għawdxi. Minn Għawdex. Pero, insellimlu minn hawn m'hemm xejn ħażin ta', pero dal-bniedem b'erbat iswaba' neqsin men, neqsin, u xorta daħal b'dik l-età, ma qatax qalbu, qalli tibżax, qalli issa jien ħa npoġġi fil-qiegħda nieħu naqra break. Mela. Tlaqna, inti all right, is-setjati qed? Is-setjati, is-setjati. JB, Kif taħseb li forsi nbidlet il-kultura minn dak iż-żmien għal dan iż-żmien? Nafu li bħalissa kulħadd go, go, go, forsi kulħadd iktar jixbet għal rasu, ħa ngħidu hekk. Nemmen li dak iż-żmien forsi kontu iktar klikka u li hemm sabiħa li jekk kien hemm ċirku żammejtuh. Meta bdejna konna bla mobiles aħna, jiġifieri qed nitkellmu.
Li jiena u jien kontu lucky.

Pero ritratti xorta jibqaw għal memori l-iktar ħaġa importanti. Memori, memori tal-ġennu, ġiviri. Konna mor, biex tintaqa kienet naħseb iktar, illum iktar faċ li bil-WhatsApp u l-lek eh, eh, eh, li għam il-grupp tub tub lesti. Imma iktar diffiċli u kol, għax minn għandu għek, minn għandu għek. Imma għat għandu iktar impenjat, iktar kullħat li. Għabel kull ma kien, per eżempju, minn dertan tal-motur, tlet kwarti minna konna nafu niftu l-magna raġun għal-qwa. Da' sekk.
Illum m'għadux hekk.
Bidel.
Ma morrux il-bot. Ma morrux il-bot laqqas. Illum qabel fil-50s, 60s konna nixxu minn minor. Il-opener's manual li tgħidlek kif tissettja l-valves. Illum laqqas jgħidlek biex tibdel panċer. Għax ix tagħmel ma tagħmel bil-foam. Jiġifieri l-kultur, jiġifieri daw inbidlu daw l-affarijiet inbidlu as we're going along u x'ħażżinna iktar. Xi kultant ma nafx hux għat-tajjeb jew għall-ħażin fil-verità. Tajjeb għall-lussu u għall-kumdità, però. Mbagħad jekk ħad tfakk ġoġungla mhux se skampa. Ej, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Inqas ħen żon. Għandek il-pros and cons u ta' kollox. Eżatt.
Il-kumdità hija komda kulħadd. Eh, eżatt, eżatt, imma nifhimni. Però jiena nħobb ħammeċidu nħobb nipprova affarijiet. L-istess bħal ma semmejt tal-muturi l-ewwel, il-grinta ta' taħt, qabel kienu jgħidu forsi perikolużi, iktar tork isfel. You know, ġifiri jem ċertu il-power l-lum power delivery tu l-ek il-mod il-mod. Il-kerv eżatt iktar gradual. Meta kien ħarġ l-XR 600, niftakar jiex 92 kien naħseb dak iż-żmien, il-grin ta' biex tistarti aħjar kitik wahda l-lum. Daqsek jaqsam l-ek saqaj. L-ek saqaj. Mela. Palma bħazzi kien tajjeb biex
jistarti. Jgħid l-ek dan kif jistarti aħlek sar, ħan ixtri ek sar.

Anke l-ħbiberija jew kif tintaket iktar intim. Hi ħafna iktar intima u ħafna iktar intima u. U iktar lojal lejn l-isport kont naqbel naħseb jien. Eżatt, eħe, eħe, eħe.
Nimmaġina, nimmaġina. U kien hemm naħseb iktar lok għal dawn l-affarijiet. Hawn Malti issa ma tantx għandna dak il-lok. L-ħaġa issa kulħadd biżi dak għandu jrid jieħu t-tifla l-balè, jrid nieħu t-tifel. Issa m'għandniex ċans nagħmlu xejn. Le, le, mhux hekk. Inqas spazju ovvjament u iktar nies. Għax aħna pereżempju biex niltaqgħu naqra l-Ħadd kollha f'daqqa taf inti. Imma dak għandu hekk. Għal motorsport, karozzi, muturi, whatever it is, it's very difficult, apparti li kollox mura għal-tisiri, għal mux jgħidu, kullħat jistragilja biex.
Mxek, eżat. U bħal karozzi, marra kal-muto jtal-us għalligja. Għax ma nix trekkaw ma. Mux ek, mux ek. Kollox spejjes, kollox zejda, da mux għassi sponsors ma jew ek biex jivvejnu kollu l-affarijiet. U għahna limitati, fil-sens. Limitati għaw Malta, u għaw nek għaw Malta, u per eżempju jenna ma tantx naf li huma direttanti tal-mutur, issa kemm għaw direttanti tal-futbol. Ma għaw direttanti ħafna minnhom tal-muturi, ma tantx jisibhom direttanti tal-futbol, per zaħna t-tekka li konna. Taf li naqbel miegħek jien, naqbel miegħek. Naħbib kollha li għandi tal-muturi, Ħaqla, in titħaqx bija laqqas naf x'inhu offside. Le, le, jiena mhux qed- Ġifieri, ġifieri. Jien kont, eh, jien kont. Karozzi, dajjes tal-qlugħ, ġifieri sa basketball għamilt. Golf provajtu. Imma futbol qatt. Ora, Futbol kien għal qalbi jien, eh, ħafna, però. Minn ara splejer jaqa' u jagħmel tliet kwarti jkommit jagħmel u mbagħad tara l-Marquez itir jieħu thanks. U jgħid tajba jqum jipprova jerġa' jtellaqlek il-ħadd. Dak kollu bi jessu. Pero jena ma kontx hekk, eh? jien bil-kontra kont. Vera? Kont imur kolli dem id-dar dejjem. Xi futbol?
Iva, iva. Ma kontuk xi xeba.
Le, le, le. Kien jistinka. Bowler kont?
Le, le, kont nistinka. Fi żmieni kienu jgħidu li hawn. Mux minn tiġa tilab għal ħajtek, pero kont nilab passjoni, passjoni. Ma konx dilettant tal-muturi biex nkun onest.
Tal-lum flus, flus biss. Illum illum kollox. Illum kollox. Illum kollox. Allura ma nistax nitkellem. Ġa veri roba ragbin, per eżempju. Naqra. Iktar taf. Iktar taf. Ġab iktar lews. Joġa b'di wkoll, ej, jena. Inti naħseb mux muturi biss, u għandek xie kollox. Da jistaqluħ, da jistaqluħ, karozzi.

Riħ tajjeb, naqsam. Taqla l-bahar, ġiħi. Bambalino. It's not good for the faint heart. Għalija mux tajjeb, għalija mux tajjeb. Jena, nħobbu l-bahar, pero ma jkobnix l-ura. Jena, mux tajjeb. U mux krejna, mortur, għax għal-naħtalaw il-dolphins, u morna fuq sailing boat.

Imma mhux ikun ipprovaw għajna u inti. Le, mejtin.
Le, le, mhux se jiġbruna, mhux se morru sqalliħ jiġbruna mill-Afrika, żgur, u jarrestawna mill-ewwel.
Imma, eh, eh, eh, mhux għal kulħadd. Mhux għal kulħadd. Ftit karozzi, għandna single seater fl-antik, daħon żgħir. U għadek it-tella.
Kojimkom dejt, karts konna għem il-go-karts. Alright, alright.
Ġifiri ġejmi dejjem usta speed, speed, speed, speed.
Bat mod sailing boat, eh, ġifiri. Imma l-adrenalina tiegħu meta jkun mal-tempija kbira wkoll. Jien eh? eh, immaġina għax jidħol il-periklu fil-verità. Il-gazz eh, mhux hekk ukoll. Fl-iżomm l-istonku postu. Sailing boat hija titħol fil-maltemp.

Li muħa tagħmel xejn f'Malta u hekk u biex xorta. Le, le, le, mhux hekk
Ġifieri.
Adrenalina u sta ġejmi. Adrenalina. Junkie. Junkie. Qed tisemmi l-adrenalin junkie. Iż-żgħażagħ forsi tal-lum il-ġurnata minn hu adrenalin junkie. X'parir kieku tihom inti? Go for it, però Dejjem safety wear, dejjem jiena helmets dejjem, helmets tajbin jekk kelli bżonn ġakketta dejjem ilbista għal sit dejjem kif se Jekk tirriskja, ħa ngħidlek, jekk taqa' fuq patattek u ma tħabbat ma' xejn, mhux se jiġri xejn jekk tkun liebes, jekk inti jekk inti jekk inti għad bix-shorts ħa tispiċċa jisek pizza. Eżatt, eżatt, eżatt. Eżatt, eżatt.
Le fhimni aħna mhux aħna

Kollu, you know, finanzi. Mela, mela, kollu, mela, mela dar tal-Talmud għandu l-matur fil-vetrina tiegħu, you know, jgħalli ħan uħroġ bih dawra l-ħadd. Għasek, għasek, eżatt, eżatt. U għadin ħafna issa u dejjem eh, popolazzjoni l-arti li l-pitata. Sfortunatament indej u naqani zgol bl-istorbi u koll, ġi koll minn jikkomplejni. Eh, eh, ma tantx nistaw nimxu ħafna jit fit l-lum il-ġurnata, xkulħat għandu l-delizju tiegħu. U oħra, u qabel fi żmienna, Jien kont insuq, jiġifieri qabel għadda mutur, għadda mutur. Illum ħadd ma jista' jagħmel xejn. Mhux hekk. Avvelejtek.
Ma tantx qrajt kotba f'ħajti, ma kont qrajtha Valentino, waħda qed li qal, qal li

Aħna ma tistax tboss, tix tarti mutul fis-seba tisma' dik gerger, u mbagħad għax hekk il-Madonna ma se tagħmel xejn għal Malta. Għax kull ma tagħmel se jikkritikaw fuq. Għax qegħdin ġo xulxin huma.
Ir-road rage law ukoll. Ukoll, ukoll. Ir-road rage law. Ukoll.
Qabel konna noħorġu l-Ħadd, dara bil-motor ma tantx kont issib karozzi. Mhux hekk. Issa, tiftakar, jiena u dan noħorġu s-seba ta' filgħodu l-Ħadd.

Isma', jiena xtaqt insaqsih domanda oħra 'l Jamie. Tal-aħħar wasalna.
O ej ej ej għax
ngħidu wisq, ngħidu wisq aħna. Kieku il-Jamie ta' tlettax-il sena qed iħares lejk, tajjeb, illum il-ġurnata, taħseb x'jgħaddi minn moħħu dak il-ħin?

Laqqas naf xi tgħid.
Imma happy bl-esperjenzi li kellek, eh, l-avventuri li kellek. Yes, muturi.
Terġa' titwieled terġa' tagħmel l-istess. Muturi, yes, u.
U BMX.
Muturi tal-ġennu. Vera, fajt BMX tal-ġennu ma jġiġ jixtru għal-għol. Reklama nista.
Mandux kwiet il-pukka. Eh, eh, Mandux biex nużaħal, s-saddat fil-garax. Xfada, ħna naħseb. Naqra sponsors?
Mela, mela, mela, mela. Torna kollox.
Mela, nemlu għal sponsors għabel ma nitilqu, Gordis Moto Center, ehm, jisponsor jena fil-post, biex nirrekordjaw il-podcast. U s-sedin edin aħjar, għax kanna naqra kritika, ovvjament. Mhix li kritika tajba ta' u kritika tajba kostruttiva, isma' l-ambjent, is-sound u dejjem nippruvaw nirranġaw naqra. Kena għas-sound u l-location konna hawn ġew stess, mhux hawn dal-post konna post ieħor imma ġo Gordon's. Imma eħe konna post ieħor imbagħad dawwarna ġejna hawnhekk, jiġifieri. U llum kien se jmut, kien se jmut. Ejja. Mela, Ħaseb la ħassar kollox. Mela, mela. nibdew. Memx tabel. Never give up, ejja. Sign word li eh, provdilna il-sign ta' warajna. Homemade Malta li jiprovdilna naqra 3D printing. Eżatt. Issa wasal għal naqru ħret għanna bżon eh, għanna bżon naqra iktar keychains issa.

Going fun, ringrazzjaw il-Sergio li wara ġurnata xogħol xaħna wara ġurnata xogħol nifilmjaw eh, jibbus jana naqra. U ħadem il-boost, wasalna rnexxinna naslu sal-aħħar u bajna dejjem flowing, għeja, flowing.
U tal-aħħar eh, di burger li Illum ma ġiex ir-Redimer tajjeb, ġifieri. Illum ma ġiex ir-Redimer.
Sorry Redimer hawn ħafna iktar ikel għalina. Is-soltu da jkun ma jkunx mimli s'issa x'Redimer ikun faqagħhom. Ma llum mhux qiegħed hawn. Allura.
L-ikel għadu hawnhekk imma issa nifqgħuh. Tajjeb. Thank you Di Berger, il-fgura u anke l-belt. Kompli.
Ma tantx hemm xi kompli, jiena nirringrazzja il Jamie. Grazzi u welcome. Kellu dissija magħna. At least taċċetta jien apprezzajt ħafna, ħafna nisqalu nisma' jgħid il-Jamie, il-Jamie għandu l-istejjer għadda minn ħafna hemm esperjenzi. U kienet interessanti ħafna. Ħafna speed. Jien oġbitni, oġbitni. Speċjalment tal-Isle of Man hekk. Interessanti ħafna oh, kienet. Li timxi bu 168 kilo miles. Miles, mill-mutur da.
Mela. Ma jistax nitkellem, ma jistax Timma mutur jiġri mhux ħafna, eh, mutur jiġri ħafna. Imma wili.
Eżatt, eżatt. Kun għalija fuq il-motorway. Inkun 180. U tara xi ħadd jaqbżek wili 8 naf minu. Isma',